Ah, ya eto eh, tungatema okanya biro gi wiya nono. Bana nyulo mago tango. Koro kama nyunguta to kayo bwana we we we we we don't record bwana nyaka biwa go mpaka males. Idhi nani? Mimi bila chine be ka budhe watu kanyo to kaya teka biro duongo mo. Eh, Gufala mo ko. No go koda mbaka.
Eh bana to manu singi yo manade. Oh, oh, I know eh. but it's just okay. Mm. Ogisa ni ade. Mm. Ne ne ni ok but but but ober Ober.
mm, no biro nodwago dhoto bwana. ober Ah, umefanya fanya no ober bwana maxi bwana Eh. by the way case cha norumo case mani nyisa ni ko some of your friends ni utero guogi e, e court Eh, bwana. Akiani tadier gima gima gima jo kata laro gi guogi no en en en eh, what is it bwana jo human rights onego donje gino bwana Jo human rights koro onego ong'i- ong'i ratiro ma- rat- ratiro mag ji bwana. Ji ok nyal bet dak kamano. Ka koro Eh, guogi mine ni neno jo kata wang'o gi mogi Yeah. magi e guogi manyocha nobiro mokwongo kata mane mane okwongo biro e liendno to mano be samoro dala gi guogno
iwang'ie dalau
Ai! Ba- awi- awi- awinjo ni ng'ato pidho guok e dal- e peplodu kacha Eh, bwana Ah, guogi ma dala ka to we pidh kor Dala koni dwa ni pidho chihuahua and the, the, the, the above. And the, and the to gigugi moko bwana eh bwana Max nyote na aywa. Mm. Bwana ni yonge bwana. Ah, ah, atemo katani atemo katani to ni ng'ate moywak gi butu butu pludu ka kato jo kanisa na dhia ywagi mabor kujo to ni na baro wigi ate moywak ka diti bwana gita na ywago ma ne ywaga ngo adier gine mane lit na eh. na neno na na neno guogi moko bwana ni guogi dhi tich town ka bwana police dog ah Guok metho soda, guok, guok, guok nigi ni akia samoro gin gi simu nikech giwuok gimoro sa apar gariyo oketgi e gari ni iluongo ni kenem kenels ginega to kat to kata polis to gibuye miwinjo ga ni jimieleno Eh. mano mano ba mar guogi Ah, tudungi tudu, tudungi mjuka bende mjuka semono magasi yeah. lakini mm. on, on a serious uh, uh no, notes, mm. notes yeah. nyirito mijoma chuluor kakoro ng'ato luongi ni guok to dwa ni mondo ng'ato luongi ni guok to dwa ni mondo ichul ne bills ne mano nyiso nang'o bwana what is that for for nyalo nyalo mi nyalo nyalo mi ijam gi ng'ato seriously but ng'e sani an tindago nyaka mbaka gi Kiswahili ah Pok awinji.
Sikudanganyi, ona huyu mtu. Sina ku... apenji. Okay, una, unaangalia, unaona, una ineno chieng' mana wa, unaona wago ni mpaka ni Kiswahili mak sili chacha nango bwana okachachi donga riti ya ah bwana you are not a good friend kra temo go ni mpaka titini yeah. ang'o mimiyago ni mpaka tilengo wiyi bwana kang'a wacho ni wiyi olengore tigo ni mpaka teket wiyi ni eh bana bwana there's no need wa peka ma be onge tienda go nimba bana bana mba ma ma se ni guok malo ka tanye ngai plo duka ni ni ni ni ne amanye tindo bana radio tim no tiago kanye bana mu ah ni te plo dugo do dai bwana koro nya ko si kise meto du eh. to to to tiek gigi gigi meto go no yo kore bayo go for what lakini majata nok gir meto majata nok ne pipe adir pipe chato ne turo nanga
Bana gigo mit. Ngena ne donjo mana to ngwe ti chame. Ovleti nyithindo chamo gik ma mit e pludu kanyo. Oh. Nyocha na ma nyathi moro jinja jinja nat mana wene no nyo kia karango. Unu nyise ni dadia meno no lia. Akao, be mami ke mami sana punjira kisu apunjira kisu ile. Otherwise, anti ya udisi dulu. Oh di bwana. Bana kwa te bwana. Ada age.